Bono minto rero tiga torakwanera erieta rikorokwa obonyinyo. Obonyinyo eri nerimusu rikorwa kero kende riria okorura engoko riko, rimusu ndiro rikorwa ororo, eri nari rikorokwa obonyinyo. Gose kero kende nabo ogosamba chianga. Timosundire rikuru korwa aria riria nari tokoroka obonyinyo, ee, nchera nere abakungu baare gosambereria etuki kare riria baare kobeka iga ya yaruruka iga nonye noe bono iga ki ba kogweta iga ase chi chi aba ase bakoroseria chituki ai iga gweta iga rimosundire riria rikuru ororo riria etuki egosambererigwe kabisa yaani ee. ekorosigwa, rimusu riria nario rikorokwa obonyinyo. omonto onde nantebeti ng'a ng'aki nakwanete igoro igoro y'omobayeni onde buna abagusii abanchari bare goteba ng'a eh, banchari mbaroka ongo kw'omwana ani na ekenyakemi. Banchari mbaroka ongoku mwana ani nekenyakemi. Ekenyakemi eke nomonto naro okonyora ore omweng'e, ore omweng'e enchera gete iga lakini kogochi komorigereria iga iga gokomo gokomo eh gokomotaa iga buya iga kabisa kwanyora ng'a omonto oyo nomogoto. Bono abanchari barobwo ebare koroka ng'a kae. Oyo nomwana, kani nekenyakemi. Ekenyakemi nomonto oria okorora ng'a nomoke iga lakini nomonto omonene okong'iria obonko. Oyio nere okorokwa ekenyakemi, eyio neng'encho ende yerieta rie riekenyakemi. Igo bono abanchari barobwo ebakagete ng'a ongokwa oyo nomwana orenge ani nekenyakemi nakamonto akeng'e lakini akagoti omonto ogotire. Bono. Namarieta ande nare tokoroka ntobwate egonde na erombe eh aria Facebook ninde ose tindi niane egwe eh egurupu eyio rende tokoroka ase egesongo lakini ekegusii na egonde na erombe. Erombe na abanto abange chilifu, egonde nabo bare abe abanto bake iga ang'e ikomi iga. Bono nimbwate egurupu aria ye emeba yaino eh chimbachero emeba yaino eh mariogo eh Chigosori nemeyega ya omonyagetinge bono ase erieta rinde rionsi aye gokonya goteba ng'a negurupu gete ende teba negonde ende gose ne nerombe gete ende. So igo tiga tonya gosomania ekegusii ndoche ng'a ekegusii giaito ngochi gosira kere, baibori mwensi ase more mware gwancha twegerie abana baito omonwa oito bw'ekegusii, omwana akorokwa erieta ri'ekegusii. gie chisokoro, ani kwanyora ng'a omwana oo tamaeti rieta rinde rionsi? Ii. Bono ng'aki toratebe erieta ndire ritogoteba ng'a okoria emuru? Okoria emuru eye nabanto baria bamatati, ee abanto baria be chisokoro. Abanto baria ekero kende bakwereirwe enyomba eria bachire amo, abanto gete mbare bagocha bacha amo baikaransa, bakwana amang'ana abo, omonto onde atebia obo isiko, barosia risango gete riabo iga, baikaransa basemania amang'ana abo boka ime. Bono amang'ana aria ime aria aria aria ime kabisa nararia akorokwa emurwa, okoria emurwa, eh, emurwa gose emurwa. Emuru, mono mono nemuru, okoria emuru, eh, emuru namang'ana aria aba ime, abisekanete, ekero kiainena omonto okure omwabo, bono bagocha amo bakwana amang'ana abo ng'a naki tokweri nyarebe, naki egento eke gekoba. Abanto baria baime bamatati baria bakunire, abanto baria abamo bamanyinga, Naki ekio gekorokwa okoria emuru. Bono toroche ng'a ekegusi giaito nkoge ngosira kegochia abanto mware gwancha moche amo, tonya gosemani onde omaete omonwa oyo, otebia oyomwabo egere torende omonwa oito bw'ekegusi. Bono mono oye nachera ng'a eh, obonyinyo, rimusu riria ogo okwanyanyire gokorura iga, akamusu nkare kagocha, gose abakungu engaki yabo eria omoerio bw'omotienyi nomaete, ee, ee, ee, amanyinga aria obochafu boria enchera nere ago- akorusia rimusu gete. Bono eri nari tokoruka obonyinyo, ninya kobasomia amange tiga tonya go, ee. tochamo mwonsire igaa nonde yochwe bwa mwasubscriberene naende mwa mwasheagera abanto bande banyora amang'ana aya. Mbuya mono baito mwanyagete inga, onde mwensi ase more na inche rende mwarora ng'aki mokong'a omoyo. Togontebia naye ng'a ko omogaka ndoche mbuya ore, iga rioka. Mbuya mono.